תורה הייבט אן מיט דבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם, זאגט רש י, דיבר איתו משפט, על שהקשה לדברו ולא האמר לאמר אל העם הזה. האט דער אייבערשטער גערעדט צו אים שטרענג. און די גייסט ווייטער זעסטו אויך די פסוקים מיט רש י ווייטער סיין ווי דער אייבערשטער האט דא גערעדט שטרענג און כאילו ס'איז עצתו לעונשים, און ס'איז כאילו דער אייבערשטער איז געווען דא אויפגערעגט. אזוי סאונדט עס. ס'זאל זיין זייער נישט גוט. און גלייך נאכדעם גייט צו שני, הייבט זיך אן, אילו רשע בית אבות האם בניי ראובן, די תורה רעכנט אויס די נעמען, זאגט רשי פארוואס האט ער אנגעהויבן רעכענען פון ראובן, ווייל ער האט געדארפט צוקומען צו לוי, האט ער אנגעהויבן רעכענען ראובן, לא מ ש חשיבה מ. און יעצט ווען מ'קוקט צוריק א פרשה אין פרשת שמות, איז די תורה הייבט אן ואילו שמות, זאגט אויך רשי פארוואס האט ער זיי נאכאמאל גערעכנט, צו ווייזן אז ער האט זיי ליב, אז באשעפער האט ליב יעדע איד, ממילא האט ער זיי איבערגערעכנט נאכאמאל. און נאכדעם. די איבריגע חלק פון די פרשה, מיין רוב פרשה רעדט דא אלעס פון די מכות וואס די מצרים האבן געכאפט און די גאולה האט זיך אנגעהויבן, די אידן האבן אנגעהויבן זען די גאולה. סאו וואס זעט מען פון דא? אז די זעלבע צייט ווי די באשעפער רעדט שטרענג און עונשים קומט די גוטע זאכן. דא רעדט די באשעפער שטרענג און דא קומט די גאולה. ס'איז גוט פאר די אידן, גוט פאר משה רבינו, ווייל משה רבינו האט געפירט די גאנצע זאך. סאו וואס מ'קען זעהן פון דעם איז אז מענטשן מיינען אסאך מאל אז א עונש קומט ווייל ס'קומט זיך איר, דאס הייסט א מענטש האט געזינדיגט חס ושלום ממילא באקומט ער א עונש זיך צוריק כאפן פאר דעם, אבער דאס איז נישט די סיבה פארוואס די עונש קומט, די סיבה פארוואס דער באשעפער שטראפט א מענטש איז ווייל ער וויל אים אויפוועקן, דער באשעפער ווארט יעדער איינער זאל תשובה טון, מ'זאגט ראשון יום כיפור עד יום ה' תחכה, יעדן טאג ווארט דער באשעפער אשר תשיבתין, אפילו א אלטע מענטש, באשעפער ווארט אשר תשיבתין, ווייל באשעפער וויל יעדער איינער זאל זיין נאנט מיט אים, באשעפער וויל יעדער איינער זאל צוריק קומען צו אים, איז די סיבה פארוואס ער געבט די עונש איז אויפצואוועקן דעם מענטש, די עונש איז נישט געמאכט געווארן זאלסט כאפן, די עונש איז געמאכט געווארן אויפצואוועקן דעם מענטש, אז זאלסט איינזען. פארוואס דו לעבסט אויפן וועלט און וואס דו דארפסט טון און וואס דו דארפסט פאררעכטן. און דאס קען מען זען פון די פרשה, די זעלבע צייט ווען באשעפער רעדט שטרענג און ס'קוקט אויס ווי די אייבערשטער איז אויפגערעגט, קומט די אייבערשטער און ער ווייזט קוק ווי גוט איך בין, איך לייז ענק אויס און איך טו אלע גוטע זאכן און איך צייל איבער די נעמען צו ווייזן וויפיל איך האב ענק ליב. זאל א מענטש דאס וויסן. אז יעדע מאל עפעס געשעט צו אים חס ושלום זאל ער וויסן דאס קומט נישט מתוך עונש ווייל דער באשעפער וויל באשטראפן דאס קומט אויפצואוועקן דעם מענטש. האטס א גוטן טאג.